Merci, Här Buergermeeschter. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, wéi Der bestëmmt all wësst, gëtt et hei zu Esch, wéi och an anere Gemengen, eng Mietkommissioun, also eng Commission des loyers, déi notamment d'Missioun huet, Demandë vu Leit, déi eng Ufro stelle wéinst engem Litige bei der Festleeung vun hirem Loyer oder de Chargen, déi se bezuele mussen, dann och ze analyséieren an dann à l'amiable dëse Problem ze léisen. Nom Bail-loyers-Gesetz vun 2006 gëtt d'Commissioun des loyers ëmmer nëmmen dann saiséiert, wann esou eng Requête um Dësch läit. Am Kontext vun enger nationaler Wunnengskris, déi och besonnesch Leit mat klengem Akommes schwéier trëfft, déi sech keng Wunneng um private Marché kënne leeschten, als Locataire wuel verstanen, kéint ee dovun ausgoen, dat Aarbechtergemengen ewéi Esch, an deenen och de mediane Salaire net iwwer 3.000 Euro ewech geet, an zur Informatioun, den Duerchschnëttsloyer hei am Land, dat si 1.400 Euro, also normalerweis misst een hei zu Esch all Hänn voll ze dinn hunn, fir de Leit gënschtege Wunnraum ze vermëttelen an och de Demandë fir méi gerecht Loyeren a Chargë kaum nokommen, ebe grad duerch déi Penurie u bezuelbarem Wunnraum. Kann ee fäerten, dat de maximale Montant vum Loyer oft iwwert déi 5 Prozent vum investéierte Kapital an d'Wunneng erausgeet, wat awer dem Mietgesetz no an der Reegel net dierft geschéien? Erstaunlecherweis koum d'Mietkommissioun hei zu Esch säit de leschte Walen nach ni zesummen. D'Membere vun dëser Kommissioun sinn och hei vertrueden a kënnen dat also confirméieren oder rektifizéieren. An dëser Legislaturperiod ass d'Mietkommissioun nach keng eenzeg Kéier zesummekomm. Dat confirméiert och d'Madame Urbany, déi fir déi Lénk an dëser Kommissioun siégéiert, an ech selwer als Membre suppléant sinn nach ni iwwer eng Versammlung informéiert ginn. Dat schéngt, wéi gesot, am Kontext vun där Wunnengsnout zu Esch wierklech erstaunlech, well hätten d'Leit dann effektiv keng Requête gemaach? A wéi kann dat sinn? Éier ech Iech d'Wuert loossen, wollt ech heizou awer och e puer Denkustéiss ginn. Déi mannste Leit, mengen ech, sinn iwwert d'Existenz vun enger Mietkommissioun an der Prozedur, fir hir Rechter iwwert den Asaz vun dëser Kommissioun gëllen ze loossen, net informéiert. Et ass de Rôle vum responsabele Schäfferot, d'Leit an der Gemeng iwwert hir Rechter an Obligatiounen ze informéieren. Weider, D'Mietkommissioun schéngt eng zimlech ontransparent a schwéier erreechbar Instanz ze sinn. Sou sinn ech zum Beispill am Mee vun dësem Joer gewuer ginn, dat op Grond vun enger Demande vu Leit hin den Office social wollt d'Sekretär oder d'Sekretärin vun der Mietkommissioun kontaktéieren, awer net un déi komm ass, respektiv well kee Bescheed wousst, wien dee Moment Sekretär oder Sekretärin vun der Kommissioun war. Op Nofro vu mir huet et du geheescht, dat d'Saach erleedegt wär, well d'Ufro vun de Leit éischter an d'Responsabilitéite vun der Police de bâtisse géing falen. Mee och dozou si mer Saachen zu Ouere komm, déi mer Bedenke maachen, wat den Zoustand vun de Wunnengen hei zu Esch betrëfft. Logement insalubre, déi vun der Police de Bâtisse deklaréiert ginn, mat Hiweis op eng eventuell Mietvermeidung, futtis Heizungen a verschiddene Wunnengen, déi de Proprietär net wëll flécken an de Locataire opfuerdert, mat Heizlüfter ze fueren, wat de Locataire awer net ka bezuelen, an esou weider Dat si ganz krass Saachen, ëm déi sech anscheinend kee këmmert an déi och doduerch entstinn, well d'Mietkommissioun aus der leschter Legislaturperiod hiren Asaz verschlof huet. An dann kënnt nach dobäi, Datt d'Immobiliëpräisser an deene leschte Jore reegelrecht explodéiert sinn. Säit 2000 si se quasi ëm dat Dräifacht geklommen. All Joers ginn d'Wunnengspräisser, also d'Immobiliëpräisser an all Regioun ëm fënnef Prozent an d'Lut. Dat ass Leider net de Fall mat de Léin, déi klammen net esou schnell, sou dat de Loyer och ënnerhalb vun deene 5 Prozent vum investéierte Kapital oft onbezuelbar bleift. An ech ginn Iech e Beispill, Eng Persoun, déi am Joer 2000 en Appartement fir zum Beispill 500.000 Euro kafen, dierf, dem Mietgesetz no e maximale Loyer vun 2.083 Euro froen. Wann déi Persoun 2016 dat Appartement verkeeft, dierf se e Präis froe vun enger Millioun 255.000 Euro an e maximale Loyer froe vu 5.229 Euro, ouni iergendwelch Reparaturen an deem Bien immobilier ënnerholl ze hunn. Also, wéi gesot, dat si schonn zolidd Loyeren, déi sech net jiddweree ka leeschten. Dat hëlt natierlech och virop all Méiglechkeet op eng Verdéiwung vun der Prozedur vun der Mietkommissioun ewech. Da weist hien, datt souwisou eng Reform vum Bail à loyer batter néideg ass. Mee mat deene Bedenken, déi ech hei zum Ausdrock bréngen, ginn ech awer dann och dovun aus, datt een op d'mannst déi Outien a Méiglechkeeten, déi et ginn, soll notzen, fir wéinstens engem Deel vun de Leit domat ënnert d'Äerm ze gräifen an hire Loyer méi gerecht ze maachen. Ech ginn och dovunner aus, dat eng Mietkommissioun awer soll reegelméisseg zesummekommen, op d'mannst emol fir eng éischte Kéier an och ouni direkt Saisie, an dat och d'Memberen iwwert d'Aarbechten an hir Tâchen an dëser Kommissioun dann och informéiert ginn, an dat sech d'Mietkommissioun och soll den Optrag ginn, eng Informatiounscampagne no baussen ze féieren, fir d'Locatairë vun der Stad Esch och besser kënnen ze schützen. Ech reegen dofir och eng Motioun an. An ech hoffen, ech hoffen op Är Solidaritéit an ech géing Iech dofir och bieden, déi Motioun matzestëmmen. Merci.